א גוטן ערב שבת קודש טייערע אידן, היינט איז ערב שבת קודש פרשת ויקהל, מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועלן מיר לערנען די משנה יומי, מסכת אבות, פרק א', משנה י א. נעכטן אין משנה י האבן אונז דערמאנט די ערשטע מאל די פערדע זוג, שמעיה און נפתליה. שמעיה איז געווען דער נשיא און נפתליה איז געווען דער אב בית דין, און נעכטן האבן מיר געלערנט וואס שמעיה זאגט, און היינט וועלן מיר לערנען וואס דער אב בית דין נפתליה זאגט. כ'האב געזען אראפגעברענגט פון אסאך צדיקים א אינטערעסאנטע זאך, א נארמאלע איד וואס איז געבוירן, ווער געבט אים די נאמען? די טאטע מאמע, און די נאמען באקומען זיי ברוח הקודש, וואס איז אבער טאמער א מענטש איז זיך מגייר און ער טוישט זיין גוי'שע נאמען צו א אידישע נאמען, פון וואנט ווייסט ער וואס צו געבן? זאגן זיי טאקע דערפאר וועט עטץ זען אז די נאמען פון די גרים, עטליסט בימים ההם, האט געהאט א גרויסע שייכות מיט זייער לעבן, דהיינו, זיי פלעגן זיך א נאמען געבן א זאך וואס איז געווען זייערע לעבן, שמעיה האט זיך א נאמען געגעבן שמעיה ק, ווי כאילו ער הערט אויס דעם אייבערשטן, ער איז א ערליכער איד. אבטליון, וויבאלד ער איז געוועזן דער אב היסומים און דער אב בעסדן, האט ער זיך א נאמען געגעבן אבטליון. איידער אונז גיימער לערנען די משנה, איז זייער כדאי צו דערמאנען די מעשה וואס ווערט געברענגט אין די גמרא מסכת יומא דף עין א' עמוד ב'. די מנהג אין יענע צייטן פלעגט זיין אז ווען דער כהן גדול האט געענדיגט די עבודה יום כיפור, איז מוצאי יום קדוש האט אים די גאנצע עולם אהיימבאגלייט מיט פאקלען און מיט געזאנג, מען געלויבט דעם אייבערשטן אז די כהן גדול איז ארויסגעקומען בשלום, דאס מיינט אז עס קומט א גוטע יאר. דערציילט די גמרא דארט אז איין יאר בשעת די כהן גדול איז געגאנגען מיטן גאנצן עולם, איז אינמיטן וועג האבן זיי באגעגנט שמעיה ואבטליון, וועלכע שמעיה ואבטליון לכאורה האבן אויך געוואלט מיטגיין מיט גאנץ כלל ישראל צו באגלייטן די כהן גדול. זאגט די גמרא, כיוון דחזיני לשמעיה ואבטליון, ברגע וואס די עולם האט באמערקט אז שמעיה ואבטליון זענען דא, שב ק האבן זיי אפגעלאזט דעם כהן גדול, ואז ל בוז ס שמעיה ואבטליון און די עיקר עולם איז געגאנגען אונטער שמעיה ואבטליון. סאו אזוי איז מען געגאנגען, שמאי ואבטליון האבן באגלייט דעם כהן גדול, אבער דער עולם האט באגלייט שמאי ואבטליון, און דער כהן גדול האט עס באמערקט, ס'האט אים נישט געשמעקט. ווען שמאי ואבטליון זענען אנגעקומען צו זייער הויז, האבן זיי געוואלט אריינגיין צו זיך אין שטוב, און פארדעם זענען זיי זיך געגאנגען כאילו געזעגענען פון דער כהן גדול, זאגן א גוט יום טוב. ווי נאר זיי האבן זיך געזעגנט פון דער כהן גדול, האט זיך דער כהן גדול אנגערופן צו זיי מיט א טשעפע, יישאי בני עממען לשלום. בני עממען איז אזא טשעפע פאר גיידען, ווי כאילו זיי שטאמען פון עממען. און נאר זיי האבן דאס געהערט, האבן זיי צוריק געענטפערט צום כהן גדול, יעשין בני עממען לשלום די אב ד עובדא דאהרן, אז די גרים וואס טוען די עבודה פון אהרן הכהן, וואס ער איז געווען א אוהב שלום ורודף שלום, די סארט גרים זאלן גיין לשלום, ווי איינער זאגט, זאלן האבן א גוטן יום טוב, ולא יעשה בר אהרן לשלום, און די זון פון אהרן דער כהן זאל נישט גיין לשלום, פארוואס, דלא עבד עובדא דאהרן, ווייל ער טוט נישט די ארבעט פון אהרן, ער איז נישט ממשיך וואס זיין זיידע האט געטון, אוהב שלום ורודף שלום, און זיי טשעפענען מענטשן. על כל פנים, און מיט דעם הקדמה וועט מען קענען אנהייבן די משנה און פארשטיין אביסל בעסער די משנה. נפתלי האט געזאגט חכמים היזהרי בדבריכם, געבטס ענק אכטונג וואס עטס רעדטס. און פארוואס האבן זיי עס געזאגט? טאקע פאר דעם ווייל זיי האבן געשטאמט פון גרים. פון צוויי זאכן. קודם כל ס'שטייט אז מ'טאר נישט טשעפענען א גר, ווייל מענטשן כאפן זיך נישט און מענטשן טשעפענען אסאך מאל גרים. גרים זענען א טארגעט צו ווערן געטשעפעט. ממילא וויבאלד זיי זענען אסאך געטשעפעט געווארן אזוי ווי מען זעהט אז אפילו ווען זיי זענען שוין געווען נשיא אין אף בעש ט האט זיך די כהן גדול זיך געקענט דערוואגן צו טשעפענען האבן זיי אנגעזאגט דעם עולם אין חכמים היזהרי בדבריכם א טשעפע איז נישט קיין קלייניקייט ווייל זיי האבן עס געפילט. און נאך א סיבה פארוואס מען דערמאנט אז זיי שטאמען פון גרים טאקע פאר דעם וואס נפתלי זאגט חכמים היזהרי בדבריכם ווייל זיי האבן גערעדט פון א פרעספעקטיוו פון א גר פון א אוטסיידער דהיינו ס'איז זייער אסאך מאל א מענטש וואס פירט זיך אויף טאקע ווי ס'דארף צו זיין אפי' הלכה אפי' תורה ער טוט נישט גארנישט ראנג נאר די וועג ווי אזוי ער מאכט עס איז פאר די דרויסענדיגער וואס פארשטייט נישט קוקט עס נישט אויס גוט און ס'מאכט א חילול השם אדער ס'געט ארויס א שלעכטע מעסעדזש ממילא האבן זיי געזאגט חכמים היזהרו בדבריכם אונז האבן שוין געזען אסאך חכמים וויאזוי זיי רעדן און וויאזוי זיי פירן זיך אויף זיי כאפן נישט וויאזוי די גוי קוקט עס אן און וויאזוי א פרעמדער קוקט עס אן פון דרויסן ממילא אין הכי נמי ויגבה ליבו בדרכי השם א ערליכע איד פירט זיך אויף וויאזוי ס'דארף צו זיין און ס'גייט אים נישט אן די חלק אז ווייל ער גייט א שטריימל מאכט א חילול השם מאכט שוין חילול השם ווען ער גייט א שטריימל ס'איז נאר די וועג וויאזוי און דאס האבן זיי געמיינט צו זאגן היזהרו בדבריכם טראכטס וואס ענק טוען פירט ענק אויף מיט שכל. מען דארף נישט זיין קיין גרויסע חכם צו פארשטיין וואס איז פשט פון די דריי ווערטער חכמים היזהרו בדבריכם. מענטשן ווערן נכשל אין דעם יעדן טאג. מען זאגט זאכן וואס מען וויל נישט זאגן, מען זאגט זאכן וואס מען ווייסט אפילו נישט אז מען האט עס נישט געוואלט זאגן און מען האט עס געזאגט, און מיט דעם איז מען גורם צער פאר אנדערע אידן, אדער מענטשן לערנען זיך אפ נישט די ריכטיגע זאכן. בפרט א חכם. מען זאגט א ווערטל אז נאר א חכם קען זיך באנארישן, פארוואס? א נאר קען זיך נישט באנארישן ווייל ער איז א שטיק נאר. א חכם קען זיך באנארישן אמאל און רעדן א זאך וואס פעלט נישט אויס. ממילא בעט מען דעם חכם לייג צו קאפ, בפרט ווען חזל זאגן אפילו שיח איז חילן של תלמידי חכמים צריכים לימוד, אפילו ווען תלמידי חכמים זיצן סתם זיי שמועסן זיי פארברענגען, דארף מען אויסהערן וואס זיי זאגן און זיך לערנען פון דעם. און ס'איז דא גאנצעטע ספרים און גאנצעטע זאכן וואס אידן האבן זיך אפגעשריבן פון שמועסערייען פון רעבעס און פון צדיקים איינער צום צווייטן וואס פון זייערע רעדן האט מען געקענט אזויפיל גוטע זאכן ארויסלערנען. דארף טאקע דער חכם געדענקן וויבאלד מען לערנט אדורך יעדעס ווארט וואס ער זאגט און מען נעמט פון דעם ארויס א ראיה לכאן א ראיה לכאן און די זעלבע זאך איז מיט א טשעפע אדער מיט א זאך וואס קען סאונדן נישט ריכטיג דארף א חכם זיין זייער זייער קעירפול היזהרי בדבריכם אויף א מורא'דיגע שטארקע וועג און דאס איז די פשוט פשט. ס'האט מיר אמאל א גרויסער ראש ישיבה געזאגט אז יעדן טאג ווען ער זאגט ברכת התורה בעט ער א עקסטערע בקשה פונעם אייבערשטן אז עס זאל אים היטן דאס מויל היינט, דהיינו זאגט ער, ווען סתם א בחור גייט טשעפען א צווייטע בחור אדער א אינגערמאן גיבט א פליק א צווייטן אינגערמאן, פיין ס'איז א טשעפע און אמאל קען ער טאקע זיין זייער א שטארקע טשעפע, אבער וואס גרעסער דער מענטש איז, וואס מער חשוב ער איז, וואס ווייניגער ער דארף זאגן און וואס מער ס'וועט וויי טון. ווען א גרויסער איד, לאמיר זאגן א גרויסער רבי, א גרויסער רב, וועט לאזן פאלן אויף דיר א ווארט, אפילו ברמיזה, אט אפילו ס'זאל זיין א ווינק, טאמער דער פשוט'ער מענטש וועט עס טון וועט עס אים נישט אזוי וויי טון און ס'וועט נישט מאכן אזא היזק ווי ווען דער חשוב'ער מענטש טוט עס. זאגט ער, ווען א ראש ישיבה קומט אריין אין ישיבה, אסאמאל כאפט ער זיך נישט, ער גיבט א ווינק עפעס, דער בחור מיינט שוין עפעס, זאגן זיי ביי ר' שמעון פרחי ער האט געווינקן פאר דעם עושר זאל ווארטן און ער האט עס אויסגעטייטשט אנדערש, א זאך וואס א חשוב'ער ראש ישיבה, א מענטש וואס איז אויף א העכערע פאזישאן טוט, א מענטש וואס איז א חכם טוט, א ווארט וואס ער זאגט איז אסאך מער סענסעטיוו ממילא חכמים טאקע ווייל אט זענטס חכמים און זייערע גדולי אחים יעצט א עקסטערע תפילה אז ס'זאל נישט ארויסקומען חס ושלום א מכשול פון ענקערע ווערטער. יעצט צו מיר גיין צו די לשון המשנה. נפתלי'ן זאגט חכמים און זייערע גדולי אחים און ער זאגט דא א זייער אינטערעסאנטע זאך שמעו תחובי חובת גלות און טאמער ס'וועט געשען אזא זאך מיט ענק חכמים אז ענק חכמים וועלן איין טאג מחיוב ווערן צו גיין אין גלות, וסיגלי און עטס וועטס גיין אין גלות למקום צו א פלאץ מים מרורים וואו ס'איז דא שלעכטע וואסער, וישתי התלמידים הבאים אחריכם און די תלמידים וואס קומען נאך ענק וועלן טרינקן פון די שלעכטע וואסער, וימיסי און זיי וועלן שטארבן פון די שלעכטע וואסער, ונמצא שם שמים אז חלל און ס'קומט אויס אז דורך ענק איז געווארן א חילול השם. לכאורה איז זייער א שווערע אינטערעסאנטע לשון. קודם כל וואס מיינט דאס שמא תחובי חובת גלות? נארמאל ווער איז מחיוב צו גיין אין גלות? איינער וואס איז א הורג בשוגג. לכאורה פארוואס דארף א סטאליען נעמען אזא קיצונית'דיגע משל אזא עקסטרעמע סיטועשאן אז די חכמים וועלן זיך טרעפן אין א מצב ווי זיי האבן געהארגעט איינעם בשוגג און פאר דעם מוזן זיי גיין אין גלות? איטס א ווערי סטרעינדזש און עקסטרעם וועג צו זאגן אז וועגן דעם חכמים איז אייערע בדבריכם. וואס איז פשט פון די עקסטרעמע לשון? נאר די מפרשי המשנה זענען מסביר אז מען זעט עס זייער אסאך מאל ביי חזל אז זיי נוצן שארפע לשונות, עקסטרים לשונות, פארוואס? ווייל זיי האבן געוואלט אז ס'זאל גוט אריינגיין אין די ביינער פון א מענטש, דערפאר האט מען עס אראפגעלייגט מורא'דיג עקסטרים, וועגן דעם האט עס אבטלי' גענומען צו די מאסט עקסטרים משל אז כאילו די גאנצע ישיבה וועט עובר זיין אויף הריגה בשוגג פון א מענטש, און זיי וועלן אלע דארפן גיין אין גלות, און ממילא געטס ענק אכטונג. אבער איידער מיר גיימער ווייטער איז כדאי אראפצוברענגען די ווערטער וואס די מאראל זאגט דא אויפן פלאץ. פארוואס טאקע האט מען אנגעכאפט אזא קיצונית'דיגע לשון פון הורג בשוגג? ווייל א חכם וואס געבט נישט אכטונג אויף זיינע ווערטער דארף וויסן אז מיט ווערטער קען מען הרג'נען א מענטש. און אמאל איז עס בשוגג, מען כאפט זיך נישט. ממילא האט ער דווקא אנגעכאפט די לשון פון הורג בשוגג, ווייל חכמים קענען זייער שנעל נכשל ווערן, אזוי ווי א הורג בשוגג, פארשטייט זיך נישט בגוף, נאר בנפש. געבן א הרג'ל אפ א מענטש'ס לעבן מיט איין ווארט. סא, לאמיר זעהן וואס דער באטאנירער זאגט דא אויף די אינטערעסאנטע לשון. זאגט דער באטאנירער שמע ת חובי חובות גלות וסיגלי למקום, אויב עטס וועטס אמאל נישט געגרייטערהייט ווערן פארשיקט צו א פלאץ וואס מען קען אייך נישט, דהיינו, דו גייסט אנקומען צו א פלאץ פון נישט היימישע מענטשן, מענטשן וואס קענען דיך נישט, מענטשן וואס פארשטייען נישט דיין אויסשפראך, דיין אויסדרוק, דיין עקסענט, למשל, כ'וועל דיר געבן א דוגמא. איך בין געווען אין גריכלאנד, און איך האב א גאנצע צייט געהערט די ווארט נע. דא ביי אונז ווען מען זאגט נע מיינט ניין. אין גריכיש נע מיינט יא. און איך בין דארט געווען אין גריכלאנד און איך בין געווארן כסדר זייער קאנפיוזט, איך האב טאקע נישט פארשטאנען קיין גריכיש, אבער ווען מיין טור גייד האט גערעדט מיט די דרייווער צו מיט אנדערע מענטשן און זיי האבן געזאגט נע, האב איך פארשטאנען ווי כדי זאגן ניין. און ער זאגט מיר ניין ניין ניין ניין, נע מיינט דא יא. אדער למשל, איך בין געווען א בחור, איך האב געלערנט אין ירושלים, איך האב געהאט א מגיד שיעור וואס איז געווען א עכטער ירושלימער, מען האט געלערנט פרק ארבע פסחים. און ער האט גערעדט דארט פון א ברעט, און ער האלט אין איין רעדן פון א ברעט, און איך וואונדער מיר ווי קומט דא אריין א ברעט, ביז כ'האב געכאפט אז אין ירושלים החולים זאגט מען עי, אנשטאטס א ברויט איז עס א ברעט, סאו דאס זאגט די בארטאנירער, עטס האטס א געוויסע לענגוויטש, עטס האטס א געוויסע אויסשפראך, א געוויסע וועג וויאזוי ענק רעדן, און ענק דארפן זיין געטרעינט צו זיין גענוג קלוג צו זיין גרייט פון איין מינוט אויפן צווייטן אז טאמער פלוצלינג וועט עטס ווערן פארשיקט צו א מקום גלות צו א צווייטע פלאץ צו א שטאט וואס מען קען נישט ענקערע אויסשפראך מען קען נישט ענקערע אויסדריק זאלט עטס זיין זייער געווארנט ווי אזוי עטס רעדטס פארוואס ווייל טאמער קומט עטס אן אויף א פלאץ ווי די אידן זענען נישט אזעלעכע ערליכע אידן מקום מים רעים א פלאץ וואס האט שלעכטע וואסער שלעכטע וואסער מיינט פונקט פארקערט פון די באי מים חיים פון די באי דעת תורה ס'מיינט א פלאץ פון אמעראצים מענטשן וואס טרינקן נישט קיין גוטע וואסער. און וואס האט געשען? זיי וועלן דיך הערן רעדן. וויבאלד דו קענסט נישט זייערע אויסדרוק, זייערע דייעלאג, קען אמאל זיין דו עסט זאגן א זאך וואס איז טאקע ריכטיג אבער זיי וועלן עס אויסטייטשן נישט ריכטיג, און פון דעם וועלן זיי זיך אויסלערנען נישט זיך אויפצופירן ריכטיג, וישתו מהם התלמידים הבאים אחריכם. סאו ענק וועלן רעדן נארמאל, ענק קענען זאגן גוטע זאכן, נאר וויבאלד עטס קענסט נישט די דייעלעקט פון די פלאץ, איז דער עולם דא זיך ענק נישט אזוי גוט צו פארשטיין פארוואס אז מען רעדט פון עם הארצות, מען רעדט פון מענטשן, נישט קיין ערליכע אידן. ממילא וואס וועט געשען? וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימיסו. זיי וועלן פון דעם אויסטייטשן פון ענקערע ווערטער נישט גוטע זאכן, און זיי וועלן דאס טרינקען, דהיינו זיי וועלן טרינקען די ווערטער נישט אויף די ריכטיגע וועג, און וואס איז געשען? וימותו, זיי וועלן שטארבן, זייער אידישקייט וועט שטארבן, אדער איר שטארבן מיינט אז זיי וועלן ווערן כופרים און אויף דעם וועט דער אייבערשטער זיי דארפן שטראפן, אזוי ווי מען זעט ביי די צדוקים, די תני ר ברענגט עס טאקע שפעטער אראפ, ביי די צדוקים און די בית יוסף, וואס איז געווען זייער פראבלעם? זיי האבן נישט ריכטיג אויסגעטייטשט די ווערטער פון אטיגנוס איש סוחר. פארוואס זיי האבן עס נישט ריכטיג אויסגעטייטשט? ווייל זיי זענען געוועזן מקום מים רעים, זיי האבן זיך שוין נשפע געווארן פון די שלעכטע קוואל פון די יוונישע לעבן, און זיי האבן געהערט די ווערטער פון התקנות איש צרכו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, דהיינו זיי האבן פארשטאנען פון דעם אז דאס וואס מען האט אלע יארן אויסגעלערנט אז ס'איז דא א עולם הבא און מען באקומט שכר אויף די גוטע זאכן און עונש אויף די שלעכטע זאכן, האבן זיי פארשטאנען פלוצלינג פון התקנות איש צרכו, ניין, ס'איז נישטא אזא זאך ווי שכר ועונש. אמת, התקנות איש צרכו האט דאס נישט געמיינט צו זאגן, אבער וויבאלד זיי זענען געוועזן אנשי מקום מים מרועים, זיי האבן געטרינקן וואסער פון נישט קיין גוטע פלעצער, זיי האבן געפאשעט אויף נישט גוטע פעלדער, דהיינו זיי זענען נישט געווען אנגעזאפט פון די תורת היוונית, ממילא האבן זיי נישט ריכטיג אויסגעטייטשט וואס א תגלית איש סוכו האט געזאגט, און פון דעם האבן זיי ארויסגעברענגט פסוקים ווי חס ושלום איז נישט דא קיין שכר ועונש, און פון דארט איז ארויסגעקומען די בייסעס און די צדוקים, ממילא זאגט ער, א חכם דארף אייביג זיך לערנען און טראכטן ווי אזוי ער רעדט, במידה ובמסירה, און ווען ער גייט אויף א צווייטע פלאץ, איידער ער עפנט אויף דאס מויל, כאפ אויף דער שמעק ווי אזוי מען רעדט דא וואס די אויסשפראך איז כדי דו זאלסט נישט ארויסקומען ווי ברויט און ברעט אדער נע און יא. אונז ווייס מיר די אויסדרוק פון חזל סייג לחכמה שתיקה וואס טייטש סייג? סייג איז די גרעניץ. די גרעניץ פון חכמה איז שווייגן. און וואס איז די חכמה אליינס פרעגט יעדער איינער? וויסן ווי אזוי צו רעדן. סאו אויף דעם איז געזאגט געווארן סייג לחכמה שתיקה. קומט אונז צו א נייע פלאץ, קודם פארמאך דיר דאס מויל. קודם קוק דיך אום, קודם לערן דיר אויס ווי אזוי די מענטשן פירן זיך אויף דא, כדי דיין התנהגות זאל נישט מאכן קיין שלעכטע רושם. קוק נאך וואס די דייעלאג איז דא, כדי זאלסט וויסן נישט צו זאגן זאכן וואס גייט טשעפענען מענטשן אדער ווערן אויסגעטייטשט נישט די ריכטיג. און אזוי. און נאכדעם וואס דו וועסט מאכן די סייג לחכמה, דו וועסט שווייגן, נאכדעם העסטו רעדן ווי א חכם. דער תפארת ישראל זאגט אז חכמים מזהרי בדבריכם מיינט מען רבנים און דיינים, מגידי שירים אז ווען זיי זאגן הלכות, ווען זיי פסק'נען שאלות, זאלן זיי רעדן מורא'דיג קלאר און דייטליך. ממש ווי מ'רעדט צו א קליין קינד. כה שומר לבית יעקב. פארוואס? ווייל טאמערסטו נישט רעדן גענוג קלאר, קענען מענטשן האבן טעותים. אזוי ווי די מעשה וואס די גמרא ברענגט אראפ לגבי מים שלוני, אז הרב מאסן איז אמאל אנגעקומען אין א שטאט פאפוניע, וואס די אנשי העיר זענען נישט געווען די גרויסע חכמים, און הרב מאסן האט זיי געלערנט מיט זייער חוץ פסח, און ער האט זיי געזאגט, אישה לא סליש אלא במים שלוני, א פרוי זאל נישט קנעטן די טייג פון די מצות נאר אין מים שלוני. סאו די נעקסטע אינדערפרי זעהט רב מסטנא פלוצלינג ווי די גאנצע ישראל ארום קומט מיט זייערע קריגלעך און בעטן וואסער פון רב מסטנא. האט ער געפרעגט וואס איז פשט פון דעם? האבן זיי געזאגט דו האסט נעכטן געזאגט אז מ'זאל ברענגען נאר דיינע וואסער מים שלוני האסט גערעדט פון זיך און מ'האט פארשטאנען אז נאר דיינע וואסער שלוני פון אונז. האט ער געזאגט ניין שלוני מיינט גענעכטיגט. פון דעם דארף מען זעהן אסאך מאל דו זאגסט א זאך און ביי דיר איז עס א פשטות, אבער ביי דער וואס הערט איז עס נישט קיין פשטות. און בדרך אגב אז מען רעדט שוין פון היזהרי בדבריך און פון רעדן קלאר, איז א באוויסטע זאך אז איינע פון די וועגן פון רעדן קלאר איז רעדן קורץ און שארף. און איך זאג די זעלבע זאך גייט אן ביי שטרות, ביי אגרימענטס, ביי קאנטרעקטס. ס'איז דא צוויי סארטן וועגן וויאזוי מען קען מאכן א קאנטרעקט. מען קען עס מאכן ווי א חכם, דהיינו, קורץ און שארף, עשרת הדיברות. אדער קען מען עס מאכן אויף פופציג פעידזשעס, מיט אן א שיהייכע תמצית. וואס געשעט אין אזא פאל איז. אז דעמאלטס ווערט א צומישעניש, דעמאלטס פארשטייט א קריגעריי, דעמאלטס ווערט א דיספיוט, און דעמאלטס קען מען זיצן יארן און שטודירן לכאן און לכאן און מען קען מאכן א גאנצע קובץ מפרשים אויף דעם שטר. כ'האב זייער אסאך מאל שוין געהאט מענטשן זענען געקומען צו מיך וועגן א מחלוקת וואס זיי האבן געוואלט סעטלען, און זייער מחלוקת איז געווען געבעיסט אויף א שטר וואס איינער האט געמאכט כדי ס'זאל זיין שלום, און איך עפן אויף די שטר און איך אליינס האב געקענט טענה'ן פשט אין יעדע סעיף אויף זיבן וועגן. וואס איך האב געטון איז, כ'האב ברשות ביידע צדדים צוריסן דעם שטר, מען האט איבערגעמאכט א שטר אויף איין פעידזש, צען ליינס, צען פוינטס, קלאר און דייטליך. וואס געשעט איז ווען מ'רעדט קלאר, ווען מ'שרייבט קלאר, ווען מ'מאכט אפ א זאך קלאר, חכמים היזהרו בדבריכם, וועט זיין גוט. ס'וועט זיין אסאך גרינגער צו מונע זיין דיספיוט און ספיקות. דער הייליגער מהרל ברענגט אראפ דא פארוואס איז חכמים היזהרו בדבריכם אזא שטארקע זאך, פארוואס האבן זיי נישט גערעדט פון אלע אנדערע זאכן וואס חכמים טוען, פארוואס דווקא דבריכם? האט ער געזאגט, יעדער מענטש איז מסוגל צו מאכן נזק אויף פארשידענע אופנים, אבער רוב נזקים וואס א מענטש וועט מאכן פאר א צווייטן, רוב שאדן וואס א מענטש וועט מאכן פאר א צווייטן, וועט זיין גשמיות'דיגע זאכן, למשל געבן א פאטש, מאכן א וואונדע, כ'ווייס צוברעכן עפעס, ס'וועט זיין עפעס וואס איז געווארן געמאכט דורך א גשמיות'דיגע וועג. גשמיות איז מוגבל, ס'האט א גרעניץ, די טיש הייבט זיך אן דא, ענדיגט זיך דא, די רום הייבט זיך אן, ענדיגט זיך דא, יעדע דבר גשמי איז מוגבל, דו קענסט עס פרעדיקטן, דו קענסט עס אויסמעסטן ווי לאנג און ווי גרויס די נזק גייט זיין, למשל, ראובן געט א גראדזש אויף א שמעון. קען מען באטראכטן די גראדזש און זען ווי גרויס דאס איז, ווי ערנסט דאס איז, אויף וועלכע וועג מען דארף עס באהאנדלען, אין וועלכע וועג דארף מען עס טריעטן, און ווי לאנג ס'גייט נעמען ביז ס'גייט זיך אויסהיילן, ס'איז מוגבל. ס'טוט טאקע יעצט זייער שטארק וויי אויפן מינוט, באט דו ווייסט ווי לאנג ס'גייט נעמען ביז ווי לאנג די ווייטאג גייט זיין, ווי גרויס די ווייטאג איז, ווי גרויס די שאדן איז און אזוי ווייטער. אבער ביי איין זאך, וואס א מענטש טוט שאדן, איז עס נישט מוגבל, און דו קענסט נישט פרעדיקטן גארנישט, און דו קענסט נישט וויסן ווי לאנג דאס גייט נעמען, און וואסערע שאדן דאס גייט מאכן, איז ווען ס'קומט צו רעדן. פארוואס? ווייל די קול פון א מענטש איז א דבר רוחני. ס'איז לופט. ס'איז דבר רוחני. און וויבאלד ס'איז א דבר רוחני איז עס אינו מוגבל. מילא דו קענסט דאס נישט פרעדיקטן. אז דו געסט פאר איינעם א טשעפע, דו געסט א זאג פאר איינעם א שלעכט ווארט, ס'קען זיין אז ס'איז אפי' צושניט און ס'גייט זיך גלייך אויסהיילן, און ס'קען אמאל זיין אז ס'וועט אים באגלייטן די טשעפע לעולם ועד, און אמאל קען עס מאכן קליינע דעמעדזש און אמאל קען עס מאכן ריזיגע דעמעדזש לאין סוף. ממילא ווען ס'קומט צו רעדן מוז מען עקסטער אכטונג געבן, ווייל רעדן איז בריסק גריסער איז פארסייען, וועגן דעם זאגט מען א חיים והמוות ביד הלשון, אלעס איז אינקלודעט אין דעם לשון, די צונג איז זייער א געפערליכע זאך, מילא זאגט די מאראל וועגן דעם האט נפתלי געזאגט חכמים היזהרו בדבריכם, דווקא מיטן דיבור, דארט זאל מען די מערסטע אכטונג געבן. אין די פריערדיגע משניות האבן מיר זייער סאך מאל דערמאנט די פאקט אז די תנאים פלעגן דייקא זאגן אזעלכע סארט אמרות, אזעלכע סארט הדרכות וואס האט געהאט צו טון אין די מצב אין וואס זיי האבן געלעבט, סאו זאגן מפרשים נאך א פשט אין חכמים היזהרו בדבריכם, זייער פשוט. שמעי' ואבטליון האבן געוואלט אנווארענען די חכמים, געבטס ענק אכטונג, ס'איז דא אסאך שונאים, ס'איז דא אסאך מסרים ארום ענק. יענע צייטן איז געווען די צדוקים, ס'איז געווען די מלכות החשמונאים וואס זענען נישט געווען באוואוסט אלס גרויסע צדיקים, אקאפנים יענע צייטן, ס'איז געוועזן מסירה פאר די גויים, אזוי ווי מיר האבן געהאט רבי שמעון בר יוחאי, ער האט גערעדט זאכן און מ'האט עס שפעטער איבערגעגעבן פאר די רעגירונג און די רעגירונג איז אים נאכגעלאפן און וואס איז געשען? רבי שמעון בר יוחאי האט געדארפט גיין אין גלות, סאו דאס האט ער געמיינט צו זאגן, חכמים זיינער בדבריך געבט זיך אכטונג וואס עטס רעדטס, ווייל אמאל צוליב דעם וואס ער גייט רעדן נישט קיין ריכטיגע זאך, און ס'גייט אנקומען צו די נישט ריכטיגע אויערן, ווי מען גייט עס פארשטייט זיך אויסטייטשן נישט ריכטיג, קען צוקומען צו דעם אז ענק זאלן האבן צרות ווי למשל דארפן גיין אין גלות. און לאמיר צוענדיגן מיט א גוטע זאך, אונז ווייסן דאך די כלל, המידה טובה מרובה, א גוטע זאך וועט צינקען טון החיים, איז אויכעט ביד הלשון, אמאל קען מען זאגן א גוט ווארט און מיט דעם אויפלעבן א איד, און מען ווייסט אפילו נישט וואס מען האט געטון. פונקט אזוי ווי מען קען הרג'נען בשוגג א איד, קען מען ראטעווען א מענטש'ס לעבן מיט א גוט ווארט בשוגג. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. מיט ווערטער קען מען בויען וועלטן. עטס גייטס אויפן גאס, עטס זעטס א איד, עטס זעטס א בחור'ל, עטס זעטס א איד, אפילו עטס מיינטס ער דארף נישט חיזוק, און עטס געטס אים א גוט ווארט, עטס קענטס נישט וויסן צו עטס האטס יעצט נישט געראטעוועט א איד פון טויט. כל שכן וכל שכן ווען מען זעט א איד וואס דארף חיזוק, א קינד וואס דארף חיזוק, זאל מען זיך נישט אפשטעלן, פארקערט, גיס וואס מער גוטע ווערטער, ווייל ווערטער האבן א מורא'דיגע כח, ס'איז נישט מוגבל, ס'קען גיין אסאך ווייטער און אסאך גרעסער ווי דו מיינסט. זאל די אייבערשטער העלפן מען זאל נאר זאגן גוטס און הערן גוטס. א גוטן טאג און א גוט שבת.